Теләче районының Баландыш авылында гомер итүче Миңнегали ага Сафинны туган төбәгенең легендасы дияргә дә мөмкиндер. Ул, Татарстанның атказанган механизаторы, кырда да, көрәш мәйданында да һәрвакыт батырларның батыры булган. Хәзер инде аның үзе хөрмәтенә авылда көрәш бәйгесе үткәрелә. Чирәм җирләре торгызуда да катнашкан Миңнегали абый. Аның турында хәтта уңганлыгын тасвирлап Комбайн җыры дигән китап та иҗат ителгән. Бу китапның авторы, язучы Рашат Низами.
Минем тарихны сөйли башласаң, сүз дә җитми, көн дә җитми. 85 яшен тутырган Хезмәт Кызыл Байрагы һәм Ленин ордены кавалеры Миннегали Сафин түкми-чәчми вакыйгаларга бай тормышын бәян итәргә әзер. Тыңлаучы гына булсын. Теләче районының Баландыш авылында гомер итүче данлыклы механизатор Сафины төшерергә кайткач, көнен, елын хәтерләп, язмышына язылган хатирәләрне барлады ул. Унбиш яшем тулганчы, үз көнемне үзем күрә башладым. Кешеләрдән кызыксынып, ремесленный училище киемнәрен Казандагы Җиденче ремеслен иши Тукай урамы, җиденче ремеслен ишилче дан шунда к иптәш кайтадыр ие. Менә шул кызыксындырды да, ремесленный училищега дип абыйсы белән генә торган шыр ятим Кашапов Госман дигән кеше белән чыгып качтык Кваландыштан.
Теләчедән Казанга юл тота алар. Әмма зур максат куйган малайларга калада бәхет елмаймый, һәм алар Кукмарага кайта. Биредә киез итек фабрикасында эшли башлыйлар, тик бу әле олы юлның башы гына була. Горки өлкәсе Ардатовски Ардатовски район Город Ардатовка механизаторлар курсына укырга барырга насыйп булды.

Казахстанга. Казахстан якларына барып эләккәч тә, тырыш татар егетен җибәрәселәре килми. Йорт та, трактор да, машина да вәгъдә итәләр аңа. Бик авыр хезмәтләр куйдым, дүрт ел насыйп булды шунда эшләргә. Мине кайтармыйларые Казахстаннан. Нәрсәләр генә обещать итмәделәр. Гомәр абыемның монда. Эшли торган Гомәр абыем миннән өлкән абый. Дүрт кенә яшькә өлкән. Шуның хаты мине туган туфрагыма кайтырга насыйп кылды. Саный китсәң, орден, медаль, рәхмәт хатларының иге-чиге юк Миннегали абыйда. Тик намуслы механизатор бу бүләкләр өчен генә эшләми. Әй, Казахстанда ук медаль бирделәр. Аны мин бер казакъ яратып. Алганнар теге медальне, алган кадакны да, үзе әйтә инде, кадак, олы яшьтәге кадак. Ал, ал медальне, миңа кирәк түгел медаль, дидем дә, Казахстаннан медальсез кайтып киттем. Казахстаннан Поднятие и сильных залежных земель дигән Тиздән 50 ел узгач, миңа Казахстан Поднятие и сильных залежных земель медале килде.
Бүген районда, якын-тирә җирләрдә Миннегали Сафинны белмәгән кеше юктыр. Аның хөрмәтенә инде менә ничәнче ел авылда көрәш бәйгесе дә үткәрелеп килә икән. Баксаң, илне гизеп йөргән арада данлыклы механизатор бил алышырга да өлгергән.
Яшьлектә көрәшкән елларымны әти күреп алган да, Әти көрәшне яратмыйдыр ие, әти инде Мөхәммәт Мәгъсүм дигән кеше. Шул күреп алган да минем көрәшкәнне инде яшь вакытымда. Ай, улым, ташла син ул гадәтне, аңар последнияңне бирәсең, татарча көрәшкә, диде. Мин аннан соң да ташламадым аны. Көчеңнен актыгысы белән көрәшәсең, дигән сүз инде ул. Менә шуңа күрә Көрәшне ташладым мин үзем. Үзе әйтмешли, унбиш яшендә авылдан чыгып качса да, кире әйләнеп кайтып, эшендә яхшы нәтиҗәләр күрсәтеп, бүген матур, бәхетле картлык кичерә Миннегали Сафин.